U jiena u l-mara nwaslulhom il-valuri bl-affajt li nixtiequ minn għandhom l-aspettattivi tagħna meta nirrabjaw għax jagħmlu xi ħaġa li ma toġobniex, tifhem? Mm-hmm. Fejn ibatuhom, fejn ħalluhom imorru, mm-hmm. kemm jagħtu importanza l-istudju, l-qari, fim dawk il-valuri, mhux fejn. Toqgħod tippressja. Il-valuri ta' ma tkunx egoist, taħseb f'ħaddieħor, tkun edukat, affarijiet bażiċi ta' soċjetà li kieku nimxu fuq dawk, diġà biżżejjed, diġà għandna l-politika kif suppost, qed tifhem? Ġieli ma jiġik, tiġix f'dilema fuqha di? Fis-sens li tgħallem it-tfal ma jkunux egoisti f'kultura li tiċċelebra l-egoiżmu? Ah, għandek punt. Eħe, ġili nġi f'dilemma, ġili nġi f'dilemma. Le, ehm, din naf anka jkun hemm kas ta' bullying, per eżempju, kif għandek tirreaġixxi mal-bully? Mm. Lex għandek tagħmel, per eżempju. Ehm, eħe, dak ikun egoist, per eżempju, jrid jiddomina jinnaf fil-van, per eżempju, fil-van tal-iskola, le? Ehm, x'għandek tagħmel? Eħe, mbagħad ikollok tkun prattiku ħafna. Tifhem? Ġifieri, eħe. tiġi f'dilemma. Hija komplikata u ostra li li naħseb jien li minħabba l-epoka li qed ngħixu fiha eh, fejn l-affarijiet qed jinbidlu b'mod rapidu ħafna u il-kultura eh, il-value structure tal-kultura qed jinbidel b'mod rapidu eh, ħafna qed jinbidel ħafna meta kont żgħir pereżempju u mhix kienet tallimni hekk speċa kienet ħafna differenti naħseb is-sitwazzjoni. Hija komplikata li isek trid tgħallem sett ta' valuri lil tfal f'kuntest kulturali li l-ħin kollu qed jinbidel li għad dawn iridu biex jsiru adulti fadalhom għaxar snin, pereżempju, hija xi ħaġa li nillotta ħafna magħha. Imma xorta waħda nemmen li t-tradizzjoni għandha affarijiet tajbin u li immexxu affarijiet valuri mill-qabel milli ġew qabilna li trażmettew fina u aħna mmexxuhom 'il quddiem fil-ġenerazzjonijiet futuri, nibqa' nemminha. Tifhem? Illi pereżempju taqla' l-ħobża tiegħek b'mod ġust u mhux tfotti għall-argument, fhimt? Pa, imma dak qed jikkopja fl-eżami, fhimt? Le, tagħmilx bħalu. Tifhem? Jekk qed jikkopja, dak diġà beda jfotti u ħa jibqa' jfotti ħajtu kollha, probabilment. Qed tifhem ġieli b'dak il-mod qed intih valur. Qed tifhem? Issa jista' jkun xi ħadd ieħor jgħidlu le, mela kopja anke inti, fotti ħalli tirnexxi. Le? Ġifieri xi ħaġa sempliċi fuq eżami qed ngħidlek. U x'għandu jaħseb imma fuq dak li qed ifotti hu? X'għandu jaħseb fuq dak li qed ifotti? Għandu jaħseb illi eħe dan huwa parti mir-realtà soċjali, ħa ngħix ma' daw it-tip ta' nies anke meta missieri jkun mejjet u jkun qal li fhimt biex ma nagħmilx bħalu. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nħossni komdu li l-affarijiet li nagħmel jien, il-ftit li naqla jien naqalaw b'mod ġust, qed tifhem, jien hekk naħseb jirraġuna u forsi ehm, jgħid isma' forsi l mhux daqshekk kuntent ma nafx mhux konvint minna, xi probabbli jkun kuntent. Vera vera m'iniex konvint minn din l-idea. Għasxej, għasxej. ta' biljonarju eh, ma taf kemm għandu dwejja ilhom ma. Għasxej, għasxej. Ija vera Laqat ma kellu dil-moralità li kelli jiena, qed tifhem mhux se jkollu kuxjenza tnigżu. Ġifiri, qed tifhem? Eh, naħseb dal-meskinizmu huwa eh, Imma li niglorifikaw spiex ta' il-faqar u mhux il-faqar biss imma li tkun timidu affarijiet hekk ġejja hija l-parti ħażina naħseb jien tal-Kristjaniżmu, l-parti li nirriġa. Le, jien ma tlex li tkun timidu ta' ġifieri li ngħidlek li tkun ġust li huwa differenti. Mhm. Le, le, le, mhux timidu fis-sens li tajt eh, jiena Jiena tajjeb għax ma nagħmilx ħażin u min jagħmel ħażin probabbli mdejjaq mhux tim. Le, le, le, ma tagħmilx sens dik il. Ma tagħmilx. Eh. Dak ir-raġunament. Imma ifimni b'xi mod, b'xi mod trid tikkonvinċi ruħek li fl-ħar mill-aħħar dak li tagħmel inti għandek kontroll fuqu u xi fotti u x'jagħmel ħadd ieħor ma nista' nagħmel xejn. Nemmen fil-ġustizzja li tieħu ħsiebu, pereżempju, issa jekk nitlef anka l-fiduċja fil-ġustizzja għandi problemi kbar. Tifhem? U mbagħad nerġa' naqa' għall-punt mhux ta' b'xejn ikollna adoloxxenti li jgħidulek jien iġri ikolli l-opportunità biex nitlaq. Tifhem raġuni oħra, u probabbli hemm mijiet ta' raġunijiet jekk nqogħdu naħsbu fuqhom. Qed tifhem? Li inti fl-aħħar mill-aħħar qed tafda fil-ġustizzja u mbagħad tibda tara li l-ġustizzja mhix qed issir. Qed tifhem? Imbagħad x'se nagħmel iktar? Qed tifhem jekk il-bully tani xebgħa u mort għand il-pulizija nirrapportah u l-pulizija m'għamel xejn anzi aġevolah biex intik eżempju żgħir. Qed tifhem? Għand min ħammur iktar. Qed tifhem? Daw affarijiet li jaslu anka kif għadt inti għax isegwu it-tfal Ikunu jafu x'qed jiġri u l-adoloxxenti u jaslu dal-messaġġi.